Stori Beti. Gwelodd Beti aderyn du yn y goeden. Arhosodd yn llonydd, gan ffocysu ar ei fflu du sgleiniog a'i ffug melyn. Yn sydyn, cynhyrfodd yr aderyn gan hedfan i ffwrdd Gan adael Beti i feddylu. Bu farw mam gi, ac yr oedd yn gyfnod trist. Dywedodd dad fe fydd yna angladd i ffarwelio â mam gi, a dywedodd tad ci y gallai Beti helpu drefnu'r blodau. Deallodd Beti hyn. Yr oedd hi'n ddigon hen i ddeall pan fod rhywun yn marw, ni fyddwch yn eu gweld nhw eto. Ond roedd hefyd yn gwybod y byddai'n teimlo'n drist, Fel y dywedodd Mam. Ond ni ddywedodd neb wrth Beti pryd fyddai'r tristwch hyn yn dechrau. Roedd yn rhaid iddi ddarganfod hyn ei hun. Ni ddechreuodd y galar yn syth. Aeth rhai diwrnodau heibio. cyn i Beti ddechrau teimlo'n drist. Ond pan ddaeth y teimladau hyn, roedd yn anodd meddwl am ddim byd arall. Tua wythnos ar ôl yr angladd, oedd y tro cyntaf iddi weld ei Shei, Mem Gi, wrth iddi ddod adref o'r ysgol. Doedd Mem Gi ddim yna i'w chyfarfod bellach, Roedd hi'n brynhawn hir iawn heb gwmni ei myngi. Roedd Beti'n teimlo ei bod yn cerdded o dan gwmwl tywyll iawn, ac yn sydyn, yr oedd yn gweld eisiau mamgu'n fawr iawn, a ddim yn gwybod sut oedd cael gwared ar y teimladau hyn. Penderfynodd fynd i chwilio am dad, i weld os allai helpu. Bydd e mas ar y buarth yn bwydo'r da. Roedd hi am wybod os roedd e'n teimlo'r un peth. Roedd hi am wybod os yr oedd e'n teimlo'n drist, fel yr oedd hithau. Be sy'n bod, Betty? gyfynodd mewn llais tyner gan sylwi ei bod yn dywelach na'r arfer. Pam nad wyt ti'n drist? gyfynodd i'w thad mewn penbleth. Dwi mor drist, ond dwy ti ddim i weld yn drist o gwbl, meddai. Ond dwi yn drist, meddai wrthi. Edrychodd Betty arno mewn penbleth. Aeth ymlaen i egluro i fod yn drist ac yn galaru y tu mewn, ond roedd na pobl oedd ei angen e ac anifeiliaid hefyd. Roedd dal rhaid bwydo'r defaid a'r gwartheg. Rwy'n gweld eisiau mewn gi hefyd, meddai. Edrychodd Betty i lawr. Doedd hi ddim yn siŵr beth i'w wneud a'i hun. Wyt ti eisiau helpu bwydo'r ieir? Roedd Myngi'n dwlu ar yr ieir ac yn gofalu amdanynt yn dda. Roedd ei eiriau yn gefnogol. Cerddodd y ddau law yn llaw draw at y cwt ieir. Taflodd Betty raw natynt a'i gwylio'n crafu'r llawr i fwyta. Mae'n iawn i deimlo'n drist, dywedodd Dad, gan geisio sicrhau. Teimlodd Beti rhywfaint yn well wrth glywed ei eiriau. Yna, ddaeth i chwilio am mam, gan ddod o hyd iddi yn y gegin. Roedd mam yn edrych yn brysur iawn, llawer hi brysur i roi sylw i Beti, oedd erbyn hyn yn teimlo'n grac iawn. Mynnodd Beti sylw ei mam gan ddweud, Dwi'n teimlo'n grac, mam. Pam nad wyt ti'n grac? Cafodd Beti deimlad od yn ei bol. Roedd ei theimladau grac yn tyfu ac yn tyfu ac roedd eisiau llefen i sgrechian yn uchel. Rhoddodd mam sos fach. Dwi'n gallu gweld dy fod ti'n grac, Betty. Ac mae hynny'n hollol naturiol, meddai mam mewn llais saddfwyn. Mae rhaid dy fod yn gweld eisiau mam gi yn fawr am nad ydw i gyda ni bellach, ac rwy'n deall dy fod yn grac am hynny. Edrychodd Betty ar fwrdd y gegin, gan weld yr wyau a'r blawd. Roedd Mam Gu ar fer coginio picie ar y man, a doedd hi ddim yma yn awr i wneud hyn. Rwyt ti'n mynd i fod yn drist am fod Mam Gu wedi marw, a falle rwyt ti'n mynd i deimlo'n grac am y peth, Betty, ac o bosib byddi ti'n teimlo fel hyn am amser. Mae hyn yn naturiol. Ac fe fydd yn dod yn haws i dderbyn. Eto, gafaelodd mam yn dyn yn ei merch. A wneud i fy helpu i goginio picer y man? Hoffa i ti ddysgu, meddai. Fe ddysgu di ag amser ei fod yn iawn i fod yn hapus wrth gofio mam-gu. Dwi'n gwybod ei fod yn anodd ar hyn o bryd, Ond byddai Mam-gu ddim eisiau i ti fod yn drist. Teimlodd Beti rhywfaint yn well wrth glywed ei geiriau. Aeth Beti chwilio am ei Thad-cu. Roedd Tad-cu yn arddwr brwd, felly aeth yn syth i'r ardd gan ddyfalu y byddai yno, yng nghanol y llysiau. Helo, Betty, cariad. Wyt ti wedi dod i fy helpu? meddai Tatci. Roedd Tatci yn edrych ac yn swnio'r un peth ac arfer. Pa mae dim ond hi oedd yn teimlo'n wahanol ers i mam gi farw, meddyliodd Betty. Rwy'n teimlo'n unig, Tatci. Dydy chi ddim yn teimlo'n unig? gyfynodd Betty. Ydw wir, Beti, atebodd. Rwy'n teimlo'n unig iawn weithiau. Gwenodd wên trist. Sylweddolodd ei fod ef yn teimlo'r un fath a hithau. Aeth yn agosach ato gan roi cwtsh mawr iddo. Ambell waith, mae oedolion angen cwtsh, meddyliodd. Pan fyddi di'n deimlo'n unig, Beti, dere di lawr i'r ardd i gadw cwmni i fi. Ydw. Dwi'n teimlo'n unig ambell waith. Ond fyddai o hyd yn cofio am am gi ac yn ei gweld eisiau hi'n fawr. Gwnaeth geiriau Ted Ci wneud i Beti deimlo'n well, ac roedd yn falch y byddai'n gallu cadw cwmni iddo a'i helpu yn yr ardd. Byddai'n braf cael rhywbeth i'w wneud. Mae gennyf rhywbeth pwysig yr wyf eisiau dy help di, meddai Tad-cu. Yr wyf am blannu'r goeden hon er cof am Mam-gu. Dwi'n siŵr y byddai'n hoffi hyn. Beth wyt ti'n ddweud? Wyt ti am helpu? Gwynodd Beti, gan deimlo'n falch o fod yn gallu helpu Tatki. Daethant o hyd i'r lleoliad perffaith i blannu'r goeden. Gyfelodd Beti yn yr haw, oedd braidd yn drwm. Ond gyda help Tatki, dyma nhw'n mynd ati i balu twll digon o faint i blannu'r goeden. Pan fyddwn ni'n teimlo'n unig neu yn drist neu yn grac, gallwn ddod lawr i eistedd ar bwys y goeden a meddwl am mam gi, awgrymodd tad cu. Cytunodd Beti, gan feddwl y fyddai'n leoliad gwych i eistedd yn yr haul a gallai hefyd fynd i helpu tad cu yn yr ardd. Wrth i'r goeden dyfu'n uwch ac yn gryfach gydag amser, dechreuodd y cwmwl tywyll a oedd uwchben Beti symud i ffwrdd yn araf.